Den e Klappschiff ze méchen ass alles vill méi schwéier wéi et ass. Ja, ma ja.
Kann een dohanne bleiwen? Ech huele just mei schnell d'Déngen op, dann kënnt der dräi aktivéieren. Ech kucken op ech net schonn eng Déngens hunn. Nee, mengen net. Dach ech hat eng! Hi! Vu wou hat ech déi? Wat?
Ech hat eng Sécherung. Jo, well ech se grad opgeholl hunn. Ah, okay.
Dann has du eng Sécherung.
Nee, ech hunn se grad opgeholl heiannen. Ah.
Ech war se grad sichen. Ok.
Dat hei Gewir ass mega geil, awer mir ze bis méi schwaach fir dat anert. Di sinn all gutt drop?
Jo jo jo.
Ja ech kommen no, ech fuer drop. Kanns just wann der wann der wëllt kënnt der an Reit erof schécken. Fir di Jaft.
Ach. Kritt den Elementarian mat.

Mee si gefällt mer wierklech mega gutt, ne? Mee se ass trotzdem nach ëmmer schäiss.
Ok, mega cool. Muss een e Schëld kafen?
Ech hunn am Fong e mega deiere Schëld an e mega gudde Schëld schonn. Ech hunn nach ee Schëld, wann een e wëll.
Ah fuck.

Mee so, de Véiereck mat de Bullymongfeller, dee weist zwar erop, hä?
Ja, mee et ass eng Plaz, wou se och kommen.
Mee da komme ginn dohinner emol luussen, nee? Mee do si keng méi. Déi hu mer jo all gekillt.
Scheisse. Ah, da komme mir erëm heihinner weider.
Ah, ze nëll nach Jojo. bref. Muss just drun denken, dass mer déi Missioun nach hunn.
Jo, fir dech gëtt e gutt Snipergewier, hä? Nei, dowéinst. Wahrscheinlech eent wat méi schlecht ass, wéi Ah, dat wat ja. scho hues.
Ah, dat heiten ass, wat ech hunn, ass zimmlech schäiss, ne? Meng Pistol mécht gläich méi Damage wéi meng, äh, wéi d'Snipe. Hahahaha.

Wat ass? Oder mir kucken dass mer déi Bullymeng, Bullymong Feld do kréien.
A wou? Äh mir gi rëm op déi selwecht Plaz wou mer virdru waren. Jo komme se erëm raus oder wéi? Äh ech hunn eng Idee, mir mir wiesselen d'Regioun an da komme mer dräit erëm zréck an da si se erëm do. Okay.
Oder sou.
Et huet kee Wäert elo weess de lo nach e puer Levele weider ze lafen an dann kréie mer iergendwann enker eng, oder kréien ech eng Sniper déi souwisou näischt méi Wäert ass weess de. Jo stëmmt.
Oh ech hänken, komm ah gutt.
Se nennt jo d'Pony herno Aarschlach oder sou.
Arschgaul jo.
Peter, mäin Mënsch, dat wat mir hu mat Grunn ze geien, wann s dat ze laang leeft.

Ma huel mol d'éischt Snipe an da gi mer hei nach. Dat ass och nach eng Niewemissioun, déi awer zimmlech hefteg ass. Also ech mengen de Pol ass eise Führer, well hie kennt sech hei definitiv besser aus wéi mir. Oh wéi gäil, eng Waff mat Hammer und Sichel drop, wéi wéiss ass dat dann? Ah dat ass Wladorf, där fënns der nach, dat ass déi russesch Mark.
So a wou bleiwen se?

Auf der Suche nach ganz viel Loot. Nee, ich will aber mat oh. oh. ja, eng Mof eng Mof dal. Ja, bei mir ass eng sëlwreg Iech neppes. Bei mir ass eng äh, Jacobs. So, wat ass dafir?
Wat?
Ah, Gesundheet.

Bring me that fur and you'll get a shotgun. Jo mee du kriss vun dem Mann kriss Snapper wéi fir de Paul.
Ah kee Plan. Dat ass mir egal.
Wéi wéi gesäit deng Schrot aus? Ah jo richteg mir kënne wielen. Mir kënnen also mir musse wielen a mir kënnen net béides huelen. Ass egal huel ze nei huel mer dono eng Schrot.

Dech schon keng Gesondheet gell? Vläicht esou séier Gesondheet?
Ja mee dowéinst muss de kucken ob sech, weess de, dass sech dann esou Skills, dass de dech iergendwéi oplueds oder esou bei denger Special Fäegkeet, dat misst normalerweis bal jiddereen hunn, oder iergendwéi Liewe bäikriss.
Mee d'Schëlde sinn um Moment an der Null, déi regeneréieren net schnell. Also ech hunn e Schëld, dat ass iwwerdriwwen, zwar 156. Weg, ech sinn op 103 an et ass mega lues. Ja, Normal das, sinn déi, déi Schëlder, déi niddreg sinn, sinn äh, lueden sech méi schnell op wéi déi héich, ne? ja, dat ass wahr. Du musst och oppassen.
Dat dat héchste Schëld ass och net ëmmer dat Beschten. Et hänkt dervun of, was de natierlech mëss, ne? Wann s de elo eragees, dann ass en déckt Schëld besser wéi en äh, klengt Schëld. Jo.
Wann ech snipen, ass e klengt Schëld besser wéi en déckt Schëld. Nee, mir wëllen net deng Schroutflënt, Claptrap, géi aus dem Wee!
Zerdanzt mech Breakdance, Beat, sou gäil! Dat ass esou cool den Typ. De Roboter. Well awer laang roueg. Ja, da war mer laang méi, wa mer näischt mam Om ze dinn haten do. Äh, wat, da looss de Pol, looss de Pol et antauschen.
Ja, et ass egal. Nee, mar du, da kriss du deng Waff direkt.
Kritt jiddereen se, ne? Jo.
Jo, na, Level 5.

So wat ech hun eng 68 Schaden 96 Genauegkeet, ech gein se einfach mol raus ne. Gein se einfach raus, ech vergläichen se herno.
Ech sin net sou dee Fan vu Snipergewierer ne ne.
Ah dach dat muss sin. Ech sin als main main an all gudde Shooter bis elo war meeschtens emmer MG an MP. MP well
MP well se am Nahkampf esou iwwerdriwwe staark si gell an MG well se och am Nahkampf einfach vollen Uga drop mat Grëff mat Viséier esou Rambo-like. Ah wat freen ech mech erëm meng Berserker-Déngs anzesetzen gell gëtt déck gell. Oh jo.
Wéi ass elo de Knäppchen dofir?

Ja, dat ass richteg. An du kanns méi wéi eng Waff mat huelen. Wat säit en grad zerëtt? Ja, dat ass richteg. Op wéi engem Level kritt een déi drëtt Waff iwwerhaapt mol? Keng Ahnung, et hänkt vun der Missioun of.
Wanns de meng d'Haaptstoryline duerchspills, dann. Oh, pardon.
Ah, jo.
Tom, oh mee Tom. Wanns de déi Zäne kriss an der Storyline eben duer, fräigeschalt.

Ech Wat? war, ech war keine Munition méi. Mä dann komm mir lafen zréck bei bei den bei de Shop hei fir den ass jo hei. Dat ass ja scheiss gell, d'Sau d'Munition fir MG awer ëmmer nëmmen genau sou vill fir all Waff, dat heescht wann ech déi eng Waff eidel geschoss hues ass déi aner och eidel?
Ah jo jo, d'Magazin ass just voll mengt ech ne? Ech menge gell du hues soe mer am ganzen 280 Schoss, mä dat gëllt fir déi zwee Maschinnegewierer dann? Jo Dass du zwee natierlech, mol déi nämmlecht Waff hues, natierlech. jo.

Normalerweise ist das egal. Ah jo, stimmt.
Ech mengen net einfach vill méi Munition dran, wou nach ee Magasin eben wou dat dann derzou gehéiert wou's de nolueds. Jonge waart op mech!
Nope. Jo mee ech muss et voll spenden.
Sou.
Zitt dat den Timer, jo? Ja, in an zwar ab, als wir sonst mal lo. So, an dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Ja, die muss doch endlich sein. Ciao.
Adi.
Adi. Adi.